Eyo akpe miawoe dɔ wɔm abe ale mienya nɔ nyitsɔ me xlɔ nu egbedzitɔ ale yike woƒe aƒemaɣimaɣi ko wole klalo. Amewo woƒu ƒom nɔ wo ɖokuiwo be yewoa yi eƒe dzi kple Easter dzi. Gake gbea me dzi magblɔe na aƒetɔwo. be miawo hã miele eme. Egbea dzitɔwo gbe gbɔgbɔ. Miaƒe wɔnawo na be egbea dzitɔwo gbe gbɔgbɔ. Ye ta megblɔ ge na mi fiakpuie, ne kpɔ ame aɖewo gbɔ ƒe ya dzi alo Ista ya dzi ye nèkpɔ wo le mɔ dzi wogbɔ kɔ aƒe mee le ado go le fi yi ke nèle ado go wo le o, miawoe zɔ, miawoe zɔ, o mía detɔwo, miawoe zɔ. Yewo kɔ to ŋtsi kpoo na djo. Ne wo dze shiwo ɖe, wo gbɔ wo va ga va do gbe nam. Me nye be o mia woe zɔn mia woe zɔn o duka me tɔwoe ya tsia o me o me ke ya o me widɔm woe nye ya wa be ao eye Godwine o e Godwin Muller Godwin o gba o mɔdzi ko miele nyea o mia o Godwin o Godwin o amewoe nye ŋka e e e ete afawo via o ba a o e mre ko nyi nye mama mi o mama mi la o mama mi o tso ŋkea we mo ha o mama mi manyawo de ma wa manyama manyama ugɔvi mu aɖo ŋutsu me vɔ fia ɖe ke ma do fu ŋutsua kpɔ kpɔ kpɔ hum abe xe ya ɖe menyo ɔ o o miawoe zɔ o ke nu ya ɖe ka ɖe srɔ̃ fia ezi wɔme ne nye le asi le mɔ dzi lo le mɔ dzi le mɔ dzi hin. Abe xeya ɖe menyo amea ɖewo ne míegado go wo hã, eɖewoe nye, O aa ke yi makpɔ wo fia kɔ? Aa ne nu yiwo ke nèkɔ gbɔe nya ma ko tɔ nya zi ɖeka hafi nàyi aƒea me. Hum. Wogagbɔ ga, wogagbɔgbɔ ga. Abe xeya ɖe menyo ne amewo gaɖo aƒea me hã ɖi. Ke ɖewo hã wogale aƒea me. O míawoe zɔ, míawoe zɔ, míawoe zɔ. O meɖo dze o Be kawoe nyo yo? O, o, o, o meŋui o, ŋka, ŋka la nye viwo vie ya. O miawoe zɔ, nɔ, o nya ɖe medzo yina sie nye ya. O makpɔ wo dzidzi ɖe, mi no gbɔgbɔ mu la. Xe yɛ ŋka o ƒo va tia? Xe yɛ ŋka o ƒo va? O e ŋuia e meŋui e e e e ŋka e tɔe ɖia wo vie nye ya ɖe e anyam ɖe anyama o nyamanyawo ɖe he manyawo nyui ɖe o eŋka e e e mia tɔ ɖia ŋui la mia tɔ ɖia ŋui wo vie ya la eya mia o fofowo kple fofonya e kple me yawo me yawo tɔ ɖia aʋa ɖeka me vie wonye kpɔ kpɔ kpɔ. Hẽ kpɔ. Abe xeya ɖe menyo o. Hẽ ke anye nuyea anye nuyea fofo nye anyea tɔ tɔgbuiwoa anye eye wòaku nyi tsɔ ɖi ka ava asia. Nye tsi gbe, nye tsi gbe. Enya yɔ nunyae wogblɔm na amewo kɔ amewo ku ge ɖe aƒea mea. Hẽ Enuya ke ke ke ye ke ke ɖeko miele mɔ dzia o miawoe zu o enuya e ekpo nuya e adzesie ɖe ad woanyɛ ɖe. Mebe ɖi ekɔ viem ekɔ viem nyemekɔ gba ɖe ta o gake ekɔ viem ɖe miaƒe nya me. Hĩ! Kɔ amea ko nekpɔ fia kɔ Eɖe fu ta ƒe ya dzi kple Israel dzia, ame aɖeke megafɔ ame aɖeke, ame aɖeke o, elabe miele eme, amewo gbedzitɔ gbe gbɔgbɔ. Nyemenu ƒo ge o lo, nyemenu ƒo ge o, eyo eme nenyo.